א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. מיר שטייען מיר אין פרשת במדבר. פרשת במדבר די תוכן דערפון איז אז מען ציילט כלל ישראל. וואס ווי שוין גערעדט אין א פריערדיגע געלעגנהייט, ציילן כלל ישראל ברענגט ארויס ווי אלע זענען גלייך, אלע שישים ריבוא מישראל, אלע זעקס הונדערט טויזנט אידן זענען די זעלבע, מען ציילט זיי איינס צוויי דריי, קיין שום איד איז נישט מער ווי איינס און קיין שום איד איז נישט ווייניגער ווי איינס, און ווי שוין גערעדט, דאס איז די הכנה אויף מתן תורה וואס דערפאר ליינט מען פרשת במדבר פאר שביעות, ווייל די הכנה אויף מתן תורה איז אט די ענין ווי כלל ישראל זענען איינס, ווי חזל דרש'נען אז ראש חודש סיוון זענען די אידן געקומען אין מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר, דרש'ענען חזל פארוואס שטייט ויחן און נישט ויחני? ויחן איז א לשון יחיד, ווייל כלל ישראל האט דארטן גערירט כאיש אחד בלב אחד. ווייל דאס, דער ענין פון אחדות ישראל, דער ענין פון אהבת ישראל, אז אידן זענען כאיש אחד בלב אחד, דאס איז די הכנה כדי צו קענען מקבל זיין די תורה. וואס איז די הסבר דערפון, פארוואס כדי צו קענען מקבל זיין די תורה דארף זיין די הכנה פון אחדות ישראל, און די פארברענגען פון שבועות תשי ד, ג, געדרוקט אין לקוטי שיחות, חלק ב', עמוד צוויי הונדערט נײַן און נײַנציק, האט דער רבי גערעדט דערפון. און דער רבי האט מסביר געווען אז כדי דאס צו פארשטיין דארף מען ערשט מסביר זיין וואס איז דאס די ענין פון אהבת ישראל. דער פריערדיגער רבי האט איבערגעזאגט א ווארט פון דעם בעל שם טוב, חזל זאגן תפילין דמרא עלמא מקציב בין מי כעמך כישראל, אזוי ווי אידן האבן תפילין, דער אייבערשטער האט זיך מקיים אלע מצוות, האט דער אייבערשטער אויך תפילין.

דער אייבערשטער אין זיין תפילין שטייט וועגן אונז אז מיר כעמך ישראל גוי אחד בארץ זעמיר די איינציגסטע פאלק. זאגט דער בעל שם טוב אז אין תפילין איז דא תפילין של יד און תפילין של ראש, דאס זענען צוויי מצוות וואס דארפן האבן א ברכה, די תפילין של יד קומט פאר די תפילין של ראש, וואס איז דא די תפילין של יד? דאס איז די פשוטע עם ישראל, פשוטע אידן, וואס זענען בעלי מעשים טובים, זיי טוען מצוות, פשוטע אידן, האבן נישט קיין גרויסע השגות. דערנאך איז דא די תפילין של ראש, וואס דאס גייט אקעגן די אידן וואס זענען מורידי השגה, זיי קענען משיג זיין לומדי תורה, ידיעת התורה, איז די פשוטע אידן, תפילין של יד קומט פאר תפילין של ראש, וואס די תורה ברענגט ארויס א געוואלדיגע זאך, ווי א פשוטע איד, ווי ס'איז מבואר טאקע אין חסידות, אז אין א פשוטע איד דארטן דרוקט זיך אויס די פשיטות פונעם אייבערשטן, די פשוטע, די אייבערשטער ווערט נתגלה אין די פשוטע איד אין זיין מצוה וואס ער איז מקיים. רבי רב ז ל האט אמאל פארציילט פארן אלטן רעבן וואס ער האט געהערט פון זיין ברודער דער אלימלך. ביי די מגיד איז געווען תקופות וואס אנדערע פון די תלמידים האבן אים משמש געווען. יעדער געהאט זיין צייט ווען ער האט אים ער האט משמש געווען די מגיד. איינמאל פארציילט דער אלימלך ווען ס'איז געווען מיין צייט צו פארדינען די מגיד, האט דער מגיד מיר צוגערופן און געזאגט, מיילעך, דו הערסט וואס מען זאגט אין מספתא דרקיע? דו הערסט וואס מען זאגט אין הימל? מען רופט אויס, אהבת ישראל איז ליב האבן א רשע גמור פונקט אזוי ווי א צדיק גמור. די ווארט וואס דער מגיד האט דא מגלה געווען פאר דער רבי מיילעך, איז אסאך טיפער נאך ווי די ווארט פון בעל שם טוב. בעל שם טוב זאגט אז פשוט'ע אידן מקיים מצוות האבן א מעלה איבער די אידן וואס ליגן אין לימוד התורה און גרויסע השגות. אבער דא איז די מגיד מגלה. אז א רשע גמור דארף מען אויכעט ליב האבן, און נישט סתם מען דארף אים אויכעט ליב האבן, נאר פונקט אזוי ווי א צדיק גמור. דאס איז אסאך טיפער. דער אלטער רבי אין פרק ל ב אין תניא, רעדט ער דארטן ארום די ענין פון אהבת ישראל, זאגט ער אז די מעלה פון אהבת ישראל איז אז א וועכער לקלונה און זיי מיר אחים, אלע אידן זענען אזוי ווי ברודערס, א ברודער האט מען ליב ווייל מען האט ליב זיך אליינס, און דאס איז א חלק פון מיר, אזוי אויך האט מען, דארף מען ליב האבן א צווייטע איד ווען מען טראכט זיך אריין אין דעם. פונקט אזוי ווי ביי א מענטש איז על כל פשעים תכסה אהבה, יא איך ווייס איך האב זאכן מיט וואס איך האב זיך פארזינדיגט, אבער פון דעסוועגן דאך אויף דעם פשעים תכסה אהבה, ס'דעקט צו די ליבשאפט, וואס הייסט ס'דעקט צו די ליבשאפט? ס'דא א פלאץ אין מיר וואס איז טיפער און העכער פון דארטן וואו איך האב געזינדיגט, וואס דער זינד קען נישט אוועקנעמען אט די אהבה. אזוי אויך אז איך האב א אהבה צו א צווייטע איד, אהבה עצמית איז אהבה אזוי ווי צו זיך אליינס, איז הכל פשעים תכסה אהבה. ווי אזוי ארבעט דאס? ער דערפארט נישט מיר, איך בין איך און ער איז ער. איז דא אין דעם צוויי וועגן וויאזוי מען קען זיך אריינטראכטן און דורכדעם צוקומען צו אהבת אהבה צו א צווייטע איד וואס איז אזוי ווי אהבה עצמית. ס'איז דא א ווארט פון פרידיגער רבי אז אהבת השם, אהבת התורה און אהבת ישראל איז איין זאך. דאס הייסט, א איד האט אהבת השם פארוואס? רבנים אתם לה' אלקיכם, א קינד האט ליב א טאטע ווייל ער איז א חלק פונעם טאטן, איז במילא אויב די טאטע האט ליב דעם אנדערן קינד, און ער האט ליב דעם טאטן ווייל ער איז איינס, האט ער זיך אליינס ליב. אבער נאכדעם איז דא נאך טיפער, איך מיט דעם צווייטען איד זענען ממש איינס, ס'קומט אראפ דא אויף די וועלט אין פארשידענע חלקים, אבער באמת וואס זענען מיר? איין זאך איז במילא אז איך האב ליב א צווייטן, האב איך נישט ליב א צווייטע איד, כ'האב ליב מיך, ס'א חלק פון מיר. וואס דער ווארט פון די אלטע רבי איז נאך טיפער אפילו ווי די ווארט פונעם מגיד. לויט די מגד'ס ווארט איז טאקע מען דארף ליב האבן א רשע גמור פונקט אזוי ווי א צדיק גמור, אבער פארט, ס'איז דא א רשע גמור, ס'איז דא א צדיק גמור, איך ווייס אז ס'איז דא חילוקים, נאר וואס דען מען דארף ליב האבן דעם רשע גמור פונקט ווי די צדיק גמור. די אלטער רבי איז מגלה אז נאך טיפער, אז דער רשע גמור מיט דעם צדיק גמור, יעדע איינציגע איד, איז ממש איינס, ווען איך האב ליב האב איך זיך אליינס ליב, ס'איז נישטא קיין חילוקים פון איין איד ביזן צווייטן איד. לויט דעם וועט מען שוין פארשטיין פארוואס די ענין פון ציילן, די ענין פון פרשת במדבר, די ענין פון ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד איז אזא וויכטיגע הכנה צו מתן תורה, ווייל דאס ברענגט ארויס די עצם הנשמה, ווי יעדער איינער איז ממש די זעלבע, ס'איז נישט דא קיין חילוקים פון איין איד ביזן צווייטן איד, וואס דורך דעם קען מען צוגיין צו מתן תורה, וואס וואס איז געשען ביי מתן תורה, דער חידוש פון מתן תורה איבער די תורה וואס די אבות האבן שוין געהאט, די שבטים האבן געהאט און אזוי ווייטער. דאס אז אנכי השם אלקיך ווי חזל זאגן אנ אנכי ראשי תיבות אנא נפשי קצוות יהוה און חסידות טייטשט איך האב זיך אליינס אריינגעלייגט אין די תורה די אייבערשטער די עצמיות פון דעם אייבערשטן אנכי דלא אתרמז בשום קוץ קיין שום שטרעכל, און קיין שום נאמען, די אייבערשטער ווער איז העכער פון אלץ דעם עצם פונעם אייבערשטן האט דער אייבערשטער אריין געלייגט אין די תורה און דאס איבער געגעבן פאר עצם פון איד איז די מייל אז מען גייט צו צו מתן תורה און די ענין פון אחדות ישראל און די ענין פון אהבת ישראל וואס ברענגט ארויס די עצם פון יעדן איד דורך דעם קען מען טאקע נעמען אויך דעם עצם פון דעם אייבערשטן דורך די תורה. די אייבערשטער זאל העלפן אז ווי מען גייט צו צו שביעית זאל טאקע זיין די לשון פון די ברכה וואס דער רבי פלעגט ווינטשן בשם די פרידיגע רבי עס זאל זיין קבלת התורה בשמחה ובפנימיות מען זאל מקבל זיין די תורה בשמחה און עס זאל אונז אינגאנצן דורכנעמען בפנימיות א גוט שבת און א גוט יום טוב.